Илдар Насыров берничә ел элек Ульяновск дәүләт педагогия университетын тәмамлап, үзенең хезмәт юлын мәктәптә укытучы буларак башлап җибәрә. Эшен һәм балаларын яратса да, татар җырына, сәхнәгә булган мәхәббәт аңга тынгылык бирми. Бөтен ихтыяр көчен туплап, ул Казан дәүләт мәдәният институтына укырга керә. Ул анда татарның танылган җырчылары Римма Ибраһимова, Салават Фәтхетдинов, Венера Ганиева һәм Миңгол Галиевлардан дәрес ала.

Мәсәлән, рифмага сүзләрне туры иттереп, китереп яза идем. А менә хәзер заманнар үзгәрә башлый инде. Шуңа күрә хәзер башта сүзләрне язабыз, нәрсә турында җырлыйбыз, аннары соң көй салабыз. Илдар зур сәхнәгә беренче адымнарын өлкәнең татар мәдәният үзәгендә эшләүче Идел ансамблендә башлап җибәрә. Анда Татарстанның атказанган артисты Әлфия Рамазанованың киңәшләрен тыңлап, җырларга гына түгел, сәхнәдә үз-үзеңне тоту, тамашачы белән эшләү серләренә өйрәнә. Мин шул ансамбльне күптән эзләгән идем, хыялланган идем шу, шушы э, ансамбльгә керергә. Тик э, мин шулай эләктем инде. Әлфия апага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ми- э, Мине алган өчен шушы ансамбльгә. Һәм шушы ансамбль миңа китерә бик зур Уңышлар! Җырчы вакыт белән исәпләшмичә, үз иҗаты өстендә эшләп, берничә аудиоальбом чыгара, төрле төбәкләрдә узган фестиваль-конкурсларда катнаша, клиплар төшерергә дә вакыт таба. Яшь кенә бала килеш Татар мәдәният үзәгенә килгән идең. Шуннан син безнең күңелне яулап, яратуны яулап, гел без бергә. Без Илдар белән еш кына телефоннан аралашабыз. Аның уңышлары бик күп, ул Ульян сәхнәсендә генә йолдыз түгел, аны Татарстанда да беләләр. Татарстандагы бөтен конкурста ул беренчелекне алып бара. Беренче булып мин шул хәбәрне ишетәм, бик сөенәм. Шатланам, Илдар. Илдарның беренче зур иҗади җиңүе ул өлкәнең мәдәният министрлыгы уздыра торган Сембер җыры конкурсында була. Илдарның тагын бер отышлы ягы, ул хәзерге заман җырлары белән бергә татар халык җырларын да, ретро җырларын да матур итеп башкара. Әйткән ирең әгәр сөя калса, Миннән башка беләр бу тәмне.

Казанда, безнең шәһәрдә шулай матур гына эшли. Бер концерттан да калмыйбыз. Һәркайда бик ошый, бик ошый. Үзгәрдек дип аталган бүгенге программаны Илдар өч ай дәвамында әзерләгән. Башта борчылдым, халык килерме микән, юкмы микән. Аннары соң уже сәхнә ачылгач инде беренче җырны башладык та, и менә күрдем, халык прям шулкадәр эмоцияләрдә, вообще прям замечательно. Сер түгел, бүген Казаннан килүче артистлар да тамаша залларын тутыра алмаган бер чорда Илдар концертына бер генә дә буш урын калмаган иде. Илдар инде ул йолдызчик диген инде ул, һәребезнең йолдыз инде ул. Ул безнең тимер юлда, тимер юл районында гына тигел, ул безнең шәһәр Ульяновскида, Ульяновск ул. Бәшәк ташла, Алла теләсә, Алла теләсә, без аны Россиягә дә күчерербез инде, Алла рәхмәт яусын.
Шушы көннәрдә генә Илдар Насыйров тагын бер уңышка иреште. Ул Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлап, кызыл диплом алып кайтты. Димәк, бүгеннән ул, профессиональ сәхнә җырчысы. Ә бу аңа иҗат итәргә яңа мөмкинлекләр бирә, үсешкә юл ача. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Татарлар.